Għandna magħna lil Conre, li huwa persuna, li meta kien żgħir, ta' tnax, tlettax-il sena beda jmiss mad-droga, beda jieħu kull kwalità ta' droga, sakemm imbagħad qal, min jaf li kun jieħu synthetic drug, il-flakka pereżempju. Isimgħu x'għidilna.
Jiena pejjibtna kienet ikkontaminata minn għamela jew xraħħa għamela ħażina u tilfitni minn sensija. Għamilt tliet ijiem mitluf minn sensija sabitni jom minn baħ bil-pil taħti u ramettar u d-dimi u nċalaċ u ċemplet l-ambulanza u eh, u mort l-isptar. Għamilt erba ijiem u ħadu ħsibi sewwa u sallum il-ġurnata bl-effetti.
Dan ir-ritratt huwa Conray illi ftit wara illi ħa il-synthetic drug. Toħodhomlu ommu kienet, u ġieli ħattitlu anka filmat li se naraw, biex turih wara minn xiex kien qiegħed jgħaddi. Din kienet xi ħaġa ta' addiction, jgħid li araw daqsxejn x'għedinna fuq is-synthetic drug.
Ansjeta ma nħares sa kontakt ma' nies, kollu tħares l-art għax ħafna biża jisa fl-istess ħin. Effetti li l-ebda droga qatt mamlitom li. Di, di, di, tuħada u tifqek u l-addiction tagħha hija ħafna kbira. Barra li addiction hemm is-sickness ukoll fiha. Ġifieri. Għar minn ħafna mid-drogi l-oħra, id-drogi kollha ħżiena, ġifieri, biss dik għar ħafna mill-oħrajn kollha.
Bis-synthetic drug beda jara anke xjaten. Beda jisma' affarijiet li ma kienx hemm. Ilħqna. Nisimgħu x'jgħidilna.
Tal-biża' u l-ħsara li tagħmillek hija tal-biża'. Ħafna tal-biża'. U darba minnhom sa nitkellem b'lingwa li ma nafx. Kważi lingwa ta' xjaten dik il-ħin. Barra minn hekk viżjonijiet tal-infern jien naf. Jiġi xi ħadd quddiemek jista' jkun missierek taqbad tgħajjat u ttiħ xi daqqa ta' pawn għax ma tagħrfux tibża' minnu. Statijiet fejn tpejjep tiġi ħafna ħaj taqbad twerżaq. Ġenna lil kulħadd hu.
Dan huwa filmat, wieħed mill-filmati ta' Conray meta kien qiegħed taħt l-effett. Innutawh. Ma jafx x'inhu jiġri, jagħti b'rasu l-ħin kollu għaliex dina hekk tagħmillek. U inti nfakkarkom ma tkunx taf x'fiha. Fil-fatt, aħna għandna wkoll filmati oħra ta' x'tista' tagħmillek. Jekk ikun hemm xi ħadd jimpressjona ruħu, araw daqsxejn.

F'dik is-sitwazzjoni, Konraj li anke għamel tlett ijiem f'koma kif għadnielkom, beda jitlob illi jmut. U kieku mhux għax ommu u missieru kienu hemm, kien jagħmel suwiċidju.
Joħodni, joħ, għal-istrieħ. U joħsib l-ommi, għax ommi u jena għanna bond Naqa tajba. Baqaw jieħdu ħsiebi u ġifieri l-ġenituri tiegħi ġenni nies kbar jien għalija, fim. Għadhom sissa jgħinuni u jieħdu ħsiebi li jkolli bżonn jitwuli mhux materjali u hekk ta'. Eh, ommi billej tinżel u toqgħod tiċċakja mit-tieqa tara t-tifel tagħha jekk kellu xaj. Illum nifhimha, nifhimha. Jiddispjaċini li ma nistax inpatti sewwa għalli għamilt. Laqqas jekk nagħmel kollox tajjeb sal-aħħar ta' ħajjithom li għamlu miegħi ma nistax inġibu ivinu.
Jekk qed taħsbu li Konraj kellu xi tfulija differenti, Konraj kien l-aqwa break dancer li kellna Malta, rebaħ il-kompetizzjonijiet. Emmu, kellu karriera. Isimgħu jgħidilna.
Eh, jina meta kont zer, kont nisfan il-breakdance, kelli 13, 14, 15, un bat ftaħt skola, fl-istess ħin kont nallim it-tfal, kelli 30 student, kont nilab il-hockey ma' Malta, ma' l-klab, under 16, under 18, ġifiri. Un bat tħalt naqa xogħol ma' tal-films, naqa construction, ħad pjaċir ħafna, un bat karriera ta' xef. Conray kien hu li ċemplinna rid jiġi għaliex jixtieq jagħmel ftit ġid lill-oħrajn. Lil ħbiebu kien jgħidilhom tiħdux synthetic drug għax hija agħar mid-drogi l-oħra. Wieħed minnhom ma semax minnu u miet.
Li naf tlift tnejn hu. bid-droga sintetika u xi tnejn oħra bid-drogi l-oħrajn. Tiddejja u speċjalment meta bniedem minnhom tkun ftaħtlu għajnih wara li ħriġ sinti mill-isptar u jmut tliet ijiem wara li jetlu. Da ħriġ mill-isptar wara arba' ijiem jieħdu ħsibi u hekk sakemm ġejt naqaf tiegħi għalkemm kont għadni bl-effetti. Ħriġt tbattil xi nies biex joqogħdu attenti għax li tifet li stallili sinjal li hemm xi ħaġa ħażina f'dil f'dan l-ammont ta' sintetik li kien hemm. U wieħed minnhom li kont għadni kif nafżaħ tilef ħajtu klettejn wara. 23 sena kien għadu fl-aqwa ta' ħajtu. U tifel tal-ġen.
Għalkemm Conway ilu erba' xhur issa ma jieħu droga, hekk qed tinnutaw xorta tandu l-effett jekk ilu lsienu jirtot mhux kapaċi jżomm anka tazza tazza fideh. U issa se nurulkom ritratti xokkanti għal min jimpressjona ruħu ta' x'jagħmlulek dawn is-synthetic drug għax ma tkunx taf x'inhuma. Dan per eżempju synthetic drug li tikollok ġismek minn ġewwa, krokodilja jgħidulha għax imbagħad ituha xi forma ta' isem, jew inkella ġol-wiċċ. L-effett huma tal-biża' ġifieri l-idejn u l-wiċċ. Toħodhom, jiena wkoll nixtieq nappella għal sħabi li hemm il-ħabs għaliex naf illi hemmhekk jieħdu s-synthetic drug u hemmhekk żgur ma tafux x'intom tieħdu biex daħlet hemm ġew dik id-droga. Conray illum huwa clean kif għadtilkom ilu erba' xhur nadif u jagħlaq b'dal-messaġġ.
Jiena fejqibta u kont ħammut. Tlett ijiem mitluf minn sensija ġifieri mhux ċajta fim. Mhijiex xtajta di d-droga, di velenu, fil-vera sens tal-kelma. Toħodha u tmut bil-mod.